Wrth i ni, fel myfyrwyr, edrych ymlaen at fynd tuag adref ar gyfer y Nadolig, mae'n werth edrych nôl ar sut fuodd profiadau gwahanol bobl o fyw mewn ardaloedd dinesig ac ardaloedd cefn gwlad yn ystod cyfnodau clo'r Covid 19 ac hefyd i gael ambell safbwynt ffeithiol gan Lloyd Warburton sy'n ymddiddori'n fawr yn ystadegau'r coronafeirws. Nôl ar ddechrau'r pandemig roedd yna wahaniaethau enfawr rhwng y dinasoedd a'r siroedd gwledig, ond wedyn, yng nghanol, nôl yn mis Mehefin i Awst, roedd y gwahaniaethau wedi mynd yn llai a roedd dim wahaniaeth o gwbl rhwng er enghraifft Caerdydd a Chonwy. Ond erbyn hyn mae'r gwahaniaeth wedi dod nôl ac mae cymharu dinasoedd gyda'r gwlad yn dangos gwahaniaethau enfawr nawr. rhai cyfaddau fel rhywun sy'n byw ish yng nghefn gwlad Cymru, um, oedd hi'n bryfed, rhyfedd iawn bod yn lockdown neu yn y cyfnod clo. Oedd hi'n tha surreal, achos i fi a fy nheulu, rhai cyfaddau, o'n i ddim rili really nabod unrhyw un oedd wedi dod ar draws Covid, um, ddim yn rili really nabod neb oedd um, wedi bod mewn contact gyda unrhyw un. Um, so, oedd yn brofiad eitha surreal fod gytre, yng nghanol hwn i gyd, oedd e jyst yn teimlo'n eitha dieithr i mi, a rhywbeth o bell falle, a rhywbeth oedd yn digwydd yn y dinasoedd, a fi mewn tref bach yng ngorllewin Cymru, oedd e'n, ie, yeah, oedd e'n brofiad eitha surreal. Y profiad bizarre dwi'n gofio oedd tua mis Ebrill dwi'n meddwl, ac oedd y rheola'n dechrau llacio mymryn, so nes i fynd am dro gwmpas y dre ac fyny St Mary's, ag yym dwi'n clwa- o'n i'n cofio clwad yym nhraed i ar y llawr a do' 'na neb arall o gwmpas a jest fi oedd o a dwi me'wl oedd 'i'n nos Fercher 'fyd so fel rheol sa stryd Saint Mary's yn llawn stiwdant ag ag am gym yn mynd i pobol a stwff so oedd hynna'n brofiad rili rhyfadd. Ma' bach o bryder gyda fi a gweud y gwir i fyn' nôl achos fi'n timlo braidd fi mor gyfarwydd â bod mewn rhywle tawel, gyda ddim lot o bobl, a gorfod mynd nôl i'r ddinas ble bydd lot mwy o bobl, lot mwy o fwrlwm, yym dwi'n braidd pryderu amdano fe gweud y gwir, fi'n gwbod taw hwn yw'r normal newydd mewn ffordd, Yym, ni, mae pawb, ni'n byw trwy hwn. Fi'n meddwl oedd gynna i fwy o opsiynau o ran um, stwff i wneud, fel mynd ar Next Bike, mynd i Boots Park, yr Oath Park, um, mynd i redag ac yn y blaen, lle dwi'n meddwl oedd yn rhieni yn teimlo bod nhw'n gyfyngedig i aros yn Llanberis. Um,

Wyt ti'n meddwl oedd hi'n deg bod y Llywodraeth wedi gosod yr un un canllawiau i atal Covid yng nghefn gwlad Cymru a'r ardaloedd dinesig? Yym, i mi'n bersonol, ma' hwn yn broblem, fi'n credu, cenedlaethol, rhyngwladol, a ma' pawb yn goffod tynnu at 'i gilydd er mwyn datrys e. Dyw dyw'r ffaith bod rhywun, pobl sydd yng nghefn gwlad Cymru, yym, o gymharu â'r dinasoedd, ddim mewn lockdown neu mewn cyfnod clo ten, o gymharu â bobl yn y dinasoedd, sa i'n credu bod hwnna'n mynd i wneud lot o wanieth, a pawb yn gorfod tynnu at ei gilydd er mwyn datrys hwn. A fi'n credu dyle pawb dynnu at ei gilydd. Dwi'n meddwl bod Llywodraeth Cymru 'di mynd ati mewn ffordd deg yym er mwyn rhoid yr un rheolau i bawb yng Nghymru yym a dwi'n meddwl dyna'r ffordd gorau i fynd ati ond dwi'n teimlo hefyd o'na lot o ddryswch yn enwedig mewn ardaloedd yym gwledig lle efo'r rheol pum milltir ellai rei pobl Yym rheol cyn milltir oedd bo' nw'n dal ar tir i ffarm n'w ac ddim yn agos i fel siop fel Tesco neu Lidl neu lle bynnag ma' nw'n siopa. O gymharu â lle o'n i'n Gaerdydd ym pum milltir ma' 'na ddigon o lefydd i fynd a digon o siopa i fynd o fewn pum milltir o lle bynnag wt ti'n Gaerdydd. Yn ôl ar ddechrau'r pandemig roedd hi'n amhosib dweud ble oedd yr ardaloedd gwaethaf i fod, er enghraifft fel Casnewydd ar y dechrau, Doedd neb yn disgwyl hynna, felly nôl ym mis Mawrth roedd hi'n perffaith dwi'n credu i gloi lawr y pob yr holl wlad, Ceredigion, Casnewydd, Caerdydd yn hollol. Mae'n debyg cafwyd sefyllfaoedd amrywiol rhwng pobl a oedd yn byw mewn ardaloedd dinesig a phobl oedd yn byw mewn ardaloedd gwledig ers mis Mawrth. A hefyd, mae yna resymau i glodfori penderfyniadau Llywodraeth Cymru ar hyd y daith ac hefyd i herio a chwestiynu ambell benderfyniad hefyd. Felly, tybed beth fydd penderfyniadau'r Llywodraeth wrth symud ymlaen i'r misoedd nesaf?